Şeydip geplap bilen. Karoçi bugün Lola bilen tay Lola men çekip duruş var. Ova sizin için o videolar almana e, sevinçyaz. Bugün Kedi Partisi'ne geldik. Kedi Parti deyip Nemslarda Kür, Kürbüz Parti deyip aytyalar. Şu taydan başlaya. Şu taydan başlap. Şu

Punç diýip, olaryň bir içgisini aýdýarlar. Onam şu taýy görkezäý. 2 ýewro, 2 2 ýewro 50 50 sent bolýar. Lola. Lola arkasynda gizlenip dur. Soňrak çykaýar. Bunun hökmany önümleri bar. Şoma şonu gowerýän men. Lola seni gowerýän dämi? Смотri. Çagalar üçin ili ili alkoholmy?

Gaçalar gowerýäňmi Lola? Gaça owadan dämi? Şu öňdäki aýtsa? Baýzamy kim bu? Şu traktory owadan bejeripdirler dä. Birinji köçemizi bitirdik. Gutardy bu taý. Indi dogry göni şu tarafa e, seredip gidýäs. Şu ýollaram alyp gitseň.

Ine birinji duralamyzda her hili içgiler bar. Hozly, ýaňakly, kastandan edilen her hili içgiler. Täzeden hem bar. Hawa, likör diýerler de berdi. Nemsleň özleri gaty gowy görýänler bu zatlary. Üç mäne şnaps. Şnaps diýseň hem bolýar, likör diýseň. Geldik, oýun ýere, o çyrda gördüňiz. Pärde aýlap utup bolýar, her hili dekoratiwnyý kädilerden utup bolýar. Hemem şunýaljyk kädiniň tohumy bar, satyn alyp bolýandyr, häzir görkezeýin. Şunýaljyk bu daşy ýokdur, poçogy zady ýokdur, şunýaly kädiň içinden alyp bolýar, ýöne kädiň özüni iýip bolanok. Duzlanan, gowrulan. Gaty gowy eken. Ya. Bu kediň tohumundan yağ alýan ekenler, hemem ýagdan her hili e, naharlara goşup ýa salata goşup peýdasy üçin iýen ekenler. Dola Indi aýtyn tapele. şu tarapa girýär slona. Şu tarapda bütün ýylyň önümleriniň tohumlaryny e, hal edip aşa e, ýere ýazýarlar. E, gel gel. Mecid diye. Ors mecid.
Ors
Her hili önümleriň hemme minnetdarlyk boýunça da bolan hem geler. Özüniň minnetdarlygyny şeýdip görkezýärler. Semçka bar eken, bugdaý, ondan soň näme bu? Kädingi bar, greçka bar, bu greçka dälmi ýa-da näme?

haly görnüşinde ýazylan. Nemisler her ýylyň dowamynda şeýdip oktýabr aýynda önümlerini çykaran önümlerini görkezýärler adamlara minnetdarlyk görnüşinde. Hawa, adamlar hem şeýdip girip, görüp, surata düşüp bilýärler, öz minnetdarlygyny bildirip bilýärler.

Ine bir ýerde adamlar şeydip, hezil edip, em, özleriniň kofesini, piroklaryny iýip içýärler. Ha, o özüm seredin, gaty gowy oňarlan, ýagyş geçmezlik üçin. E, şey dipçik, gorap, oňaryp durlar. Hem baby home. Wow! Barmy?
Ne seredin?
Aa, küçük güzel seretsin.

Meniň pikirimçe güýz paslynda hiç hili baýramçylygy gelinje zady bolmany üçin hemem Germaniýada waşe Ýewropada gün az bolany üçin daşaryk çykyp bilmänler üçin şeýdip özlerine bir baýram belleýärler hawa i toplanyşyp oturmak üçin bileleşip güýmenje üçin hawa görüşmek üçin eden

Ýoldaşym çagalar bilen gelipdirler. Bir sany alyp gitdiler, menem şondan çorba etdim öýde. Hasym boldy. Şu çorbanam edip paýlaşýas siz bilen. Nesip bolsa. Nesip bolsa.
Paka paka biz sag boluň, sagmanja boluň. Bize goşulyň sahypamyza hökman. Hawa, ýene de täze wideolar, täze wideolar ýükläp.
Hawa. Laýk basmany unutmaň.